Onlaýn bilet satuw platformasynyň maglumatlaryna görä, Hytaý Demirgazyk Amerikadan öňe geçip, iki müň ýigrimi altynjy ýylyň dünýädäki iň uly kino bazaryna öwrüldi. Şenbe gününe çenli toplanylan girdeýji ýedi milliard ýuaňa, takmynan dokuz ýüz ýetmiş million amerikan dollaryna ýetdi. Bu bolsa Demirgazyk Amerikanyň dokuz ýüz segsen üç million dollarlyk girdeýjisinden biraz ýokarydyr. Ýurtda ýokary kassa girdeýjileri, esasan, on bäşinji fewraldan başlap dowam edýän Täze ýyl baýramçylyklary bilen baglanyşyklydyr. Şu wagta çenli Hytaýda bu döwürde bilet satuwlaryndan gazanylan girdeýji dört bütin ondan dört milliard ýuanden geçdi. Bu bolsa ýurtda şu ýylky umumy girdeýjiniň ýarysyndan gowragyny düzýär. Dokuz günlük baýramçylygyň dowamynda tutuş Hytaýdaky kinoteatrlar dürli žanrlardaky we temalardaky köp sanly blokbasterleriň premýerasy bolup, Maşgala duşuşyklary we baýramçylyk şatlygy üçin ajaýyp gurşawy döretdi. Täze ýyl baýramçylygynda satuw boýunça öňdebaryjy Pegasus üç filmi boldy, bu režissýor Han Hanyň we baş keşbi Hytaýyň iň meşhur komediýa aktýorlarynyň biri Şen Teniň düşen ýaryş baradaky komediýa franşizasynyň üçünji bölümidir. Film çykandan bäri iki milliard ýuanýdan gowrak girdeýji gazandy. Seriýanyň ilkinji iki filmi iki müň on dokuzynjy we iki müň ýigrimi dördünji ýyllaryň bahar baýramçylyk wagtynda çykarylyp, jemi bäş milliard ýuan girdeýji getiripdi. Režissýor Çži Žan Ýimonyň şpion trilleri Scare Out ýedi ýüz bir milliard ýuan kassa girdeýjisi bilen reýtingde ilkinji orny eýeledi, onuň yzyndan bäş ýüz ýetmiş ýedi million ýuan girdeýji bilen söweş sungaty baradaky film Blades of the Guerdans, White Rises in the Desert gelýär. Gündogar Hytaý Szýansi welaýatynda dynç alýanlar bahar baýramy wagtynda kino görmegiň maşgala duşuşyklaryndan we gürrüňdeşliklerinden lezzet almagyň meşhur usulyna öwrülendigini aýtdylar. Bahar baýramy tutuş maşgalany birleşdirýän baglanyşykdyr, bu pursatdan peýdalanyp maşgalamyz mähirli we şadyýan wagt geçirmek üçin kino görmäge ýygnanyşýarys diýip, Kino tomaşaçylarynyň biri Szýan Hun aýtdy. Kinoteatrlar doly, kino zalynda oturyp, gülkiň gurşawynda bolmak, baýramçylygy bilelikde bellemegiň hakykatdan ajaýyp pursadydyr. Mundan başga-da, kino gitmek tutuş maşgalanyň meşgul bolup biläýjek işidir. Meniň pikirimçe, hytaý Täze ýylynyň asyl manysy hem hut şudur diýip, ýerli ýaşaýjy hanym In aýtdy. Biz film görenimizde hemmämiz bile ýygnanyşýarys we umumy wirtual dünýä aralaşýarys. Film wagtynda gürleşmesek-de, ondan soň pikir alşyp bilýäris. Bu baýramçylygy bellemek üçin ajaýyp saýlawdyr diýip, başga bir tomaşaçy Lo Pinçuan aýtdy.